Mí do gbe na mi nɔvi todolawo. E radio ji be abe ŋkɔe mi le se ya me kɔ le di ya. Ke ame siwo be ŋkɔ mi le se di ya enye mia nɔviwo dɔgbedela Emmanuel kple Diama be ŋkɔ mi le se di ke ya. E mi gava be na mia ga yi mia be e nusɔsrɔ̃wo ji. E mi le ponu poku ɖo e luvɔ me ba bi be nu ɖeɖe ɖe go Ee, mitɔ edzi. Egbea mile dzi ayi edzi ku ɖo. Ee, funyafunya dodo na ame be ŋtilã le ee hehe me, hehe ke me mixɔ tso míabe dzilawo gbɔ. Funyafunya ke wodona na míabe ŋtilã be yewole dzra mí doa, enu ke wobe gblẽna le mía ŋuti. Eye e seselelãme tsã be vevesesewo kee míkpɔna le hehe nana akpasɛsɛtɔ alo eke mu le Mawu tɔ dzia me. Ya eye ŋuti mi le dza ƒo nuƒo ku ɖo egbi. Mawu de mɔ be mia xe vi. Vɔa gaɖo mea mi va dzona le Mawu be fli dzi ye mi va sɔna mia ŋutɔ be nunya, mia ŋutɔ be akpasɛsɛ ye be va nyi na enu bu, be va nyi na vevesese ke mi dona na mia be viwo le woabe e seselelame me kuɖo e funyafunya kewo ye e e mi mikpɔna le woabe ŋutilã me ye nana be egblẽna nu le woabe agbea ŋuti le woabe agbeŋkekewo katã me nenye bena wova kpɔ e ekea ne woawɔ dɔ sue ŋuti. Kea egbea edzim le dzayi. Míado gbe ɖa. Fofo Mawu nusɔ katatɔ mi de akpe na o. Bubu fia la mi kafu o mi do ɖe dzi elabena wòe ga wɔ nyuie na mi. Eye na be ame nu veve su mia si bena mia yi dɔa dzi ku ɖo o. Papa nu dɔ nu ƒo mi nye le asiwò me. Wò ŋutɔ va xɔ dɔa eye na wɔ to mia dzi. Gbɔgbɔ kɔkɔe o nya nu si ke hiã na dziwo kple susuwo ta Wò ŋutɔ dzra dziwò do kple susuwo do eye nàfia nu, nàƒo nuƒo to mía dzi bena ɣeyiɣi ke míagawɔ le ŋkuwò me la, nadzra nu do, nanye yayra. Le Yesu Kristo be ŋkɔ me, mígbasɔ emɔdɔwɔƒea de asiwò me, gbɔgbɔ kɔkɔe, wò ŋusẽ, wò amenuveve netsɔ edɔwɔƒea kple dɔwɔla katã. yi na edua pɛ dji yi le yesu kristo be ŋkɔ me amen. Amen amen mawu na yra mi be na yra todjinɔlawo fika ke wole la mawu ne yirɔ le agbɔsɔsɔ me ne wo se miabe ŋkɔ alo le va kpɔ mi le youtube dji tsa la mawu ne yra wo gbogbo ɖe le yesu kristo na ƒe ŋkɔ me egbe la mia va le nuɖewo ƒoƒu kpɔa mia va yi ɖe wo yeye tɔa dji mi kpɔe dodo dji do be na hehe nana gbogbo si ke míexɔ la, eɖewo nye akpasesẽ ƒe hehenana eye eɖewo le aɖemasɔleme ƒe hehenana. Nu siawo va nana bena ame gbogbo aɖewo lea woaƒe hiã alo wole kpɔ mɔ ne ehiã ƒe ɖo ŋuti ɖe la, esi ke mesu hafi oa, ena be woaƒe dzi gbã, woaƒe vevesese ge ɖe woaƒe luʋɔ me eye ame aɖewo le womehayaa na o, ŋukpe kple wotsina nuzizi me Ŋgbe ame ɖewo le la, akpa nye tamesesẽ, ɣlidodo, ado ɣli ame ta, azu ame, ato nyahɔhɔe na ame la, enye akpa evelia. Vɔa míava yi edzi egbea, míava kpɔ do dzesido bena, nuɖewo le dzɔ le míaƒe agbewo me so míaƒe ɖevime ke la, eye kplɔ mí do kaka va na gake míesia tsã, mí, mísi tso ʋakea. Nusiawo la, wonye vevesese le míaƒe dziwo me, enye huɖeɖe, aɖukliɖuɖu, Ame ɖewo lea, ne wokpɔ wo ŋkume nɔ kpɔa alo ne wokpɔ woƒe agbea kekekekeake kpɔa, eta kpo la ƒoƒo be, O! Agbetɔ me vie le le kea? Ẽ, so kaka dzidzi ya mea kple xexenana si ke me ye nɔ la ye he nu siawo va eƒe agbe me. Sɔ ye dzi míakpɔ bena e, vevesese ŋuti la ato abi ŋuti la ŋuti, gake mele ƒua me alo gake mele do vevesese ne Nenema be ɖevia alo nemamamea la ŋuti la le se veve vɔa nuɖe dzɔna. Ye míkpɔe do dotsido be na dzila aɖewo le la, womekana fu evi o. Womekana fu woabe viwo o. Womedona dzidzɔ na woabe viwo o. Nu kae wowɔna o? Gasiagame atsi tre ɖe woa ŋuti kple nya, asɔ nya ɖo woa ŋuti, wowɔ leke loo. Owɔ leke lo, ome wɔ ya nyɔɖe o lo, eh ɖo la wɛ leke, vɔa ome dzo fiɔ ɖevia leke wo wɔna nuɔ. Yi tsɔ dzi be ne wɛ, fifia shi ke yi wɔ ge ame ve wɛ nyɔɖe oa, ɛhɛ eva ɖevi wa sia eva dze agɔ. Eye ɖe ba ɖevi ɖewo le la alo dzilawo ɖe le la, ome kafu wa, ome kafu amevi kpɔ, ome do dzidzɔ ne ɖevia tsa kpɔ. Gashiagamɛ gasiagamea kpa sese me nya gasiagamea ƒoƒo gake ame ɖewo lia ɖevi ɖewo dze agɔ leke abe ne dze klo wodze klo ame ɖewo lia dzira ɖo ɖo na nye nya nu ke xɔna na wo wa be ɖevia ne dze klo akɔkɔ blɔk kpe ame eve ɖo alɔ me nɛ le klo dzi ame ɖewo lia wogbana kpe wuwliwo alo nefi alo atukpa gbagba kɔ ɖe anyigba be dze klo le dzi ye ɖevi sia dze klo na le dzi Ekpe le alɔ me nɛ, ele se veve, ele fa avi, ele so hũu. Gake ne ɖevi sia le so hũ la, abi ge ɖe eƒe luʋɔ me, vevesese ge ɖe eƒe luʋɔ me ale gbegbe bena, Oo, dzila alo le la, oo, mekpɔ ɖe teƒe kpɔa, menɔ bɔtɔe ɖo. Hũu, wobe ɖevia egbã kɔpo ye enɔa lé ƒue kaka ŋu va ŋkuvi dzi nɛ. Eye meva biɔ nɔ ase bena ɖe ɖevia kudo kɔpua ɖe meke xɔasi wu ma? Ebe ɖevia xɔasi wu. Eye mbiɔ neno sa kɔpua ma be biedza matɔ̃. Ye kpo biedza matɔ̃ ŋtsi ta kpo ye woƒo ɖevi ya loa? Eƒoe nyɔɖe vɔa nusike va to so me ne nyɔnu ya la Ɖevi sia va gblẽ. Ɖevi sia va xɔ abi. Eke xɔ abi la, yeƒe gbenɔnɔ trɔ. Edze aglã ɖe nɔa ŋuti. Eva fina fi. Eva dona nuwo si eye wolɔna ɖe nu sɔke va ƒuna nɔa le axome. Nu va ƒuna nɔa le axome kaka vevesese ge dze nɔa tsa ƒe dzi me. Eva yi eɖewo le ya Wo, wobi dzikpɔa, woda gbantuvi ɖo la alo woda zikpui ɖo la. Ne ɖevi sia xɔa zikpuia ɖe ta dzi alo xɔa zikpuia ɖe fi ɖe la, fua sia nye vevesese le fun ʋã ɖa. Me ŋutilã be vevesese ɖeɖe kpoe o. Egena dzena ɖevia ƒe luʋɔ me. Egena dzena tse ɖevia ƒe luʋɔ me ale gbegbe bena eŋutilã ke ne se veve sia la, luʋɔ tsã exɔ vevesesea ɖe asi. Ena be ame ɖewo lea egbea. Woaƒe nuwɔna kekewo nɔna asi lãkli alo nuka gbevumɛ nuwɔnawo ne ao so keke axome. Dzilawoe do nu sia si eye ɖevi sia va zu gbevu. Ɖevi sia va zu lãkli, ŋutasesẽ, fiafi, adzɔglasu, nugɔmasemase, legede. Ekaka ɖevi lɔ sia la, wova yina ke va zuna gbolo Ŋ, wova yina gbolɔ ƒe ƒe sukula kaka wova ɖuna tui, wova ɖuna tu nɛ. Ɛ, eye nu si ke va tona sona emea, mikpɔnɛ dona desitɔ be le nuyɔ megbe la, menye ŋutilã ɖeɖe kpoe xɔna abi o. Ŋ, ame ɖewo le amu kɔm kɔ ɖe edzi be wosɔ awli gazozo sɔ li ɖevia me dzime be nyi be le do desidɔe bena, ɛ, nu si ke ewɔa, evee ŋutɔ. Ame ɖewo ɖa sɔ lãvi sialɔvi ne ɖevia kɔ ɖe Eɖewolia, wosɔsɔ ba, woƒoe pa kakakaka, ŋti drunɛ kpatakpatakpatakpata. Mi ɖe ɖe susu be na alo ewɔe nyuie ɖe be na dzilawo wole kpɔ ɖevia dzi nyuie ɖe, wole wɔ hehe nana? Ao, mia ƒo ɖevi ŋua ɖe, mi ɖa ƒoe le lɔlɔ me. Mia ƒoe le lɔlɔ me. Ɖevia ɖewo la nya nusi ke ewɔa be mu nyɔ o, eye wola ɖe sɔ fia be na nuke ewɔa mu nyɔ ŋti ta ye wole ƒoe lo. Ɖevi sia la xɔe vɔ ayaya, e boboboboboe. Ɖevi yi sukulu, Eva ve be mewɔ dɔ nyuie ɖo. Ke dzilɔ la fa akɔ nɛ la, eɖo la be dze klo le fũ alo ha ɖeka kpɔ ɖe alɔ kpɔa, wogbã tome nɛ, tsɔ afukpo dzime nɛ tutu dãgbe be so gbea dzia, womava kpɔ nu la ɖu le aƒea me o. Wò ŋutɔ fiko la dzi nuɖuɖua le abe dzi kpoo. Ɖevi sia nuke dza dzɔ le edzi o. Leke dza nɔ kpɔ dzila alo gã ame o. Dzila yawoe le Leke ɖevi sia lɔ̃ kpɔ wò ŋutɔe dzi wole o. Ɖevia la kpɔ so dzi kaka be e ye tɔwo ya alo ye nɔ ya amea yo dzi yea. Enyi vevesese ke ɖe ɖevi sia va dzi elabe ɖevi ɖewo lea wo nɔna wo ɖokui me, wo fluna. Ne wo gbe va yi sɔ nu le aƒe me alo xɔ me tsaƒi a gale me wo nɔ sa ɖiɔ le xɔa me. Wo me te nyana enyɔ le ɖusi dzi o. Eɖewo lea alɔ ʋuʋu na nɔ wo. Anɔ ne alɔ le ʋuʋu nɔ kpɔa nuke wo le le asia ɖewo gena. Evɔ wo va dɔn ke. Dzilawo menya bena ɖevi sia nuɖe le dzɔ le eƒe luʋɔa me o. Nu Francais gblɔ be SOS. Ɖevi sia le lancer SOS bena ɖe nuɖe le dzɔ le eƒe agbe me be mixɔ na ye la, oo, woamesee ne egɔme o. Ekpo dze kpo dzi. Gake mewɔa dzilawo ƒona dɔme ne ɖevia be maɖu nu o. Ele ati ŋdɔ forcee. Womasɔ ga nɛ be neyi sukulu alo asɔ ga nɛ be neɖu nu o. Fi nuka wòle di be ɖevi sia neva zu o? Egbea mí le kpɔ wo le asigã me, mí le kpɔ le ŋkpa dome wo, wo zu dza dzo kla so fia fiwo. Ɛ, ne yi dekɔ alo yi teƒe ɖe fifia la, kpɔ ɖevi siawo la, ɖevi siawo me wɔ ɖoɖo be na yewoa va nɔ dekɔ alo ya nɔ asigã me, ya nɔ ɖi sa, anɔ fifia, anɔ wɔ nua kpɔtɔ. Enya so dzilawo gbɔ, ekpo, ɛ, ekpo E a sɔ ba e ame ɖewo be ple kpete kete kua e ble ɔ ŋutɔ yɔ be vie ve ba e ɖevia wɔ nua mi ɖo ɔlɔ aƒoe ʋua ɖe ye mle gbɔn be na ne ɔlɔ aƒo ɖevia ɖe ɖevia ne nya nu sike ye wɔa ke gbɔn na ƒoe vɔa ɖevia me nya nu sike ye wɔ ye o o ƒoe kpoto kpoto kpotoa nu sike dza to so me la ɖevi sia e xɔ abi le eƒe luvɔ me sɔ ye dzia e dzila ɖewo le la Woƒona ɖevia me seselelãme. Seselelãme la, woƒona seselelãme nɛ. Ele egɔme ŋkɔ, amezuzu. Dzila ɖewo le Français gbe be champion. Wonye champion le amezuzu me. Woxɔ ka ɖe amezuzu ŋuti. Wozuna ɖevia hɔnvi, tagbɔ kuku, azuivi, kpɔe le zɔn kanyakanya la, wòla te wɔ nu ɖe ga ɖe me tsɛ va ɖua, aya wokpɔ kofi le nya nua, wòa tagbɔ ku nɔ wòa kaka nya nu ke tɔtɔ tsi ta me dzi wɔ ɖo. Ne wosa na me la, nya ke sa wò piam kpɔa, ne mia vo ɖevi sia la, veve nya si ke wole gblɔ la ya ba sese wu vevesese ŋutilãmetɔ. Elabena ɖevi siɔ la, wova ɖenɛ sɔ fiɔ bena, alesi ke wozu ɖe se veve la, eva nyi na kuxi ne ƒomea, eva nyi na kuxi le sukulu, eva nyi na ƒo kuxi le dɔwɔƒe. Le míaƒe hawo me ta la, ɖevi siɔwo kudo ame siɔwo bɔ le hame gbagbagba zã. Wodo funyafunya nɔ zuwo be womele boɖekpe nu o. Nukawo le ate wɔ le anyigba dzi o? Ŋkpɛ ne kplɔ do lo. Hẽ, ɖevi sia nu va si ale ke wòle va zu ena be le nuyɔ megbe la, ɖevi ɖewo yi ke wole va nyi nu ɖe sɔ godo la, wova kpɔna eɖokui kplɔ yɔe. Fi yi ke wova le zua wòle nye azuivi. Ɛ, wɔ azui ɖe kpo wònyi le yewo ɖeviwo dome la, ɖevi sia ne va si alo le si la, ne woɖo dɔ ɖe nɛ alo wova ke ɖe nu ɖe ŋuti la, ezuzu adzana wòva tame ɖe be woaɖɔɖɔ nɔ anyi. Wòlate ŋu awɔ nu ɖe le teƒe sia. Nu ka wòlate ŋu awɔ le teƒe sia? Ti ta zi ɖoɖui xa kɔna ne vava sukulu ke ye ame ɖe va zuzu wane la nuke dzɔna o. Ahwa dzɔ le sukulua me. Ena be ɖevi ɖewo tɔna kɔ dada, tɔna to ƒoƒo na wo nɔnɔewo. Eɖewo le womate wue oa, wotsina nu sisi me anɔ fa vi. Nuke dzɔ so kaka dzidzime ke kple dzɔdzɔme alo ʋeʋenana si ke etoa kudo nɔwo nɛ la, ena be nu si ke nanyi sɔgodo la mava te nyi o. Ɖevi gbogbo ɖewo lea, Mawu na wo nu nyuiwo be wova zu nu ɖe sɔ godo, vɔa ku ɖewo zuzu, ƒoƒo ŋuti, tamesesẽ, aɖu nu siawo ŋuti la, ɖevi siawo gbɔdzɔ. Wogbɔdzɔ de ta agu be na nu ɖeke mava te wɔ nya wɔwɔ ne yewo le woƒe agbe me o. Fi si ke wole suku le la, ka ɖe ɖevi le ŋutɔ tsɛ ne wonɔ sukuxɔ me wobena. Wonɔna sukuxɔ me vɔ womenɔna sukuxɔa me o. Mía ŋutɔ tsitsa mi nyi Ɛɛ, nufiala mínyi. Nu si ke mí le gblɔa, míkpɔnɛ le míaƒe sukuɖewo gasiaga me. Ɖevi ɖewo lia kaka woyɔ ɖe dziƒo. Ànya be nu ɖe le dzɔ le edzi le aƒewo me. Meɖo ŋku be le míaƒe suku gã ɖe mea, woƒoa alɔ me alɔ ƒã ɖeka ne ɖevia ele ko nu. Nu kae dzɔ? Suku kaka aƒe me kea, woƒoe kaka be madoe. Eŋti ta va suku la, woƒo alɔ ƒã ɖeka nɛ la, ele ko nu bena ne wova ɖe edzi la, maƒoe ne mava ƒoe xe. Ele ko nu, ele ko tsitsa kudo ame kudo le ƒoya. Nu ke dzɔ ɖevi sia mi va kpɔe do dosi do bena woƒoe le axome ke va se ta me kpɔe be be leke nua le lo tsã leko zu ne tsã lo la yi ma va se veve le eƒe agbe me o. Edo se ne ɖekui, eɖu zo kpa kple eɖokui bena yewova se veve na be ɖevi ɖe gbogbo le gbea wozu ŋutasẽtɔ, amewula ku tɔ kekeŋ womeva sena veve na amea eso aƒe me ke. Eya ye na bena ame gbogbo ɖewo lia woti dzimaɖeɖi, ame gbogbo ɖewo lia wole vevesese me, vɔvɔ̃ ge le woƒe agbe me. Ẽ, vɔvɔ̃, ŋukpe kple vlododo la ezu enuwo le ɖu zã kple ke le. Nenema amea va si va nyi kplɔla aɖe. Leke eya nɔ ɖo? Eva nyi kplɔla le hame me, eva nyi kplɔla le dɔwɔƒe, eva nyi kplɔla le dutoƒo ƒe nuwo me aɖe. Leke la nɔ ɖo? Ẽ, enu siawo dzɔ so míaƒe dzilawo ƒe nuwɔnawo dome. Ne madame mama nya ɖe ɖe tsia, sɔ tuvi ɖe nyɔkpɔ ɖa. Ẽ, yo, mí da kpe enya ya wa eye le veveɖe egɔme bena vodada sugbɔa eso míaƒe dzilawo gbɔ Vɔa kapla dzilawo tsã wo munya o. Wo sɔ be wole dzra nu ɖo ye. Biblia de mɔ be na mía kpla vi, mía mla vi, gakea mía mlɛ ku lɔlɔ kuɖo dzigbɔ ɖe blɛ o. Gake mɛ edzi bibia va vɔa, mu nye gapopo ŋa mɛ wo gba po na vi o. Gapopo ŋa mɛa, o la lé ɖokuio Ee, ana bena dzibibia la dzo, wòla didi, ye wòla ƒo nuƒo ku ɖevia, ye ɖevia la nya bena ee, ƒoƒoŋ alo nya ko dza gblɔ nɛa, wòdza tui do ye, wòle dza dzrae do ye, wòle dzi ye be nyuie ye ne wòƒoe tsã, ɖevia wòla kpɔ be eŋutɔ tsã la de akpe na wò. Alo ne enya ke la to le nuwò mea, wòla kpɔ edzi, wòla kpɔ egbɔ nyuie ɖe bena ɖe enya ŋua ɖe Enya ŋwa ɖe, fike Mawu le le enya ŋwa mɛ o? Ahan. Fike apo Mawu vinyenyea le le enya ŋwa mɛ o? Amewo yina tsɔtsi, gake wokena nu gblɔna be yi veviea be do dji ye. Ee, enya ŋwa, ŋusẽ le megbe nɛ. Ye ne susu ŋwa le ɖevi ŋwa sia, Nya eya mate ŋu nɔa ame dome alo mate ŋu ƒo nu ƒo mate ŋu kɔ ta yi dzi o. Amewo kena nu zunɔa vevi be eta gbɔ ku nɛ sigbe tsina ƒã nene. Enyawo, enyawo, enyawo ta mínya bena ne aya dɔmezɔe va ya edena fu. Gake Mawu na mí ŋusẽ. Ena mí tɔtete ɖo mía ɖokui dzi bena ne nya aɖe va, míla ɖu mía ɖokui dzi. Fu nue dokuidziɖuɖ, dokuidziɖuɖua ehiãe wa. Mido na du mia ɖokui dji. Abu tame so nya ke mi dja gblɔ anti be na ɖe. Enya ŋua ele dja gble ɖevia ye loo ele dja djre do ye. Ele dja tui do ye loo ele dja gbe ye. Egɔme be ŋɖe kpe ke mi le wa mi la do ŋku be mi le ƒã ye, mi le ƒã nu. Gbe sia gbe mi le ƒã nu. ku ɖo míaƒe nuƒoƒowo, míaƒe nuƒoƒoƒowo, míaƒe wɔnawo, míaƒe enuɖekpe, afɔɖeɖekpekpea, mí le ƒã nu, mí le dza va doe, mí le dza va ŋe. Yi tsia nu ke mí le ƒã ɖo agbe me na ɖeviawoa, ele dza va, ele dza va miɛ kaka la tse ku sugbɔ. Ɖevia la no zɔ la no ye la no se le yetɔ be susu me. Ebe susua la no sɔ enya no trɔ va nɛ be na a eya ye mu, ye mu le boɖe nu, eya do dzi enye, eya lekea, Nukae deviŋɔli ate ŋu wɔ le agbe me ɔ? Wò ŋutɔ ƒo fi ɖo ɖokuiwò. Donc míadze agbagba bena enu ko mí le do ŋku dzi na mía nɔnɔewo. Kafla amesiame dzana gɔ. Gake ne va ve eme bena ana gɔdzedze ŋu ava, dze agbã nadzrae ɖo kaba. Dze agbã natrɔ yɔ ɖeviŋɔa, atrɔ awɔ ɖekakuɖoe. Ne ɖevia nenya bena wò ŋutɔ kpɔ dzesi bena ao Yemewɔ nyuie ɖi o. Eŋua, e, e, edzrana, etrɔ, etrɔ tutu na abi ŋua. E, ne ele nene, ɖevia va yi sukulua, oh, ke edzo tsi nenea, tsitsa tsã egba blana kpe nɛ. Tsitsa tsã la gba sɔ kpe nɛ. Tsitsa la nɔ kpɔe asi gbee. Eya mu, mu le ebo dem nenɛ o. Tsitsa tsã la gba sɔ etɔ sɔ kpee. Ke egbe le tsaka, e, eva be ne wogblɔ be, ne gblɔ be, ah, ela gblɔ be, be. Ekpɔa, tsitsa ɖewo tsã mu xɔna dzigbɔ ɖe o. ye wolasɔ ekpo ɖe edzi alo wolasɔ enya ƒuƒluwo ɖe edzi kpɔa ee gbogbotɔwoa mía dzilawo. Mawu ŋutɔ nekpe ɖe mía ŋuti. Mawu nena mí ee ameɖokuidziɖuɖu be gbɔgbɔ kuɖo dzigbɔ ɖe blewoo ku lɔlɔ̃ Ne míate ŋu sɔ dzra míabe viwo ɖo, ne míate ŋu sɔ tu wo le Mawu ƒe lɔlɔ̃ me, ne míate ŋu sɔ tu wo bena woawo tsɛ woava va nye nu na mí. Gbe sia gbe ne ɖevia dze agɔ tsã, mí la do ŋku be míawo tsã mínye ɖevi va yi. Ne mí la do ŋku bena ɖe ɖevia ɖe atikutsetse ke to le mía me ŋua, míabe akpa ɖekae, abawò ɖekae ŋua, afɔwò ɖekae ŋua, ŋkuwò ɖekae ŋua, ŋu nye ee so le afi ɖe va le yi o. Wò la nya bena ne wògblẽ nu le ŋutia, wògali gblẽ nu le wò ŋutɔ ɖokuiwò ŋutie. Ŋutia, mi nya bena ehe ame hehea mu fa o. Vɔa ne mi de megbe Yesua, ne mi de megbe Gbɔgbɔ Kɔkɔea, ela xɔe la wɔ to mía dzi ye Evia kuɖo Dzila kaɖeɖe nyuietɔ enɔna woa dome. Vɔa ne mi nya wɔwɔa, mí la nya wo ɖo gbe, mí la gble ka ɖeɖe nyuie tɔ ŋua, tame ɖoɖo ke li Mawu ŋuti be sɔ amegbetɔ sɔ to ƒome me be ne woa hea? Mí la dzo gble ka ɖeɖe ŋua. Kpɔa mía ŋutɔa, ma va de vi na mí o, ma de vi na ɖevia tsɛ o, ma de vi na dukɔ me ke ŋutɔ tsã mí le o, ma de vi na míabe subɔsubɔ ƒe o, ma de vi na ha dome ɖe kpekpe o. Kpɔa mía kpata mí le mía nɔnɔ ŋutie

Ɖevia be aside la nye yayra na ee edu keme kpata mi le medo afi ɖe kpekpea ao Mawu be ŋkɔ ŋti ne kɔ eye wo wo dzila ɖe wa do wo ŋkɔ ɖe dzi. Amen.
Enyɔ donc mi le sɔ le yedzi nuske mi le gblɔ bena ŋutilã ƒe vevesese ado vevesese ne ŋutilã alo ado vevesese ne seselelã mea, menye nu nyui ke enye o. Ena be egbea ame shishiwo le nyɔnukpa dzi, le ŋutsukpa dzi la, nenema mabia ekplɔ mía do. Egere ehamea me, egere dɔwɔƒewo, Ege ɖe atsiwo me le teƒe ɖe ke wòle akpɔ amea ako nu doea, amea mate ŋu ako nu o. Tamesesekutɔ la, eɖe sɔ fiɔ bena amea dro agbã ɖe so kaka eƒe ɖevime ke. Ele si kudo agbã wɔɖula dze agbagba. Yesu ɖeka si le va anyigba ya dzia ŋusẽ le esi bena ɖesiaɖe si ke me wòle to la, Yesu tsã toe me kpɔ. Yesu tsã to nu siawo me kpɔ gbogbo ɖe wu míawo ŋutɔ tsã kaka. Ŋusẽ le esi, amenuveve le esi ale gbegbe bena ne wòtrɔ va egbɔ la, ele atrɔ xɔ wò, atu wò, ave wɔ nuwò, ayɔ dɔ wò, aɖe ga wò, ayɔ abia nɔ. Ena míegblɔ bena to eƒe kaɖiwo me sã. Míegblɔ be to Yesu ƒe kaɖiwo me míexɔ dɔyɔyɔ. Eɖo la nya abi si ke wòxɔa ƒe ŋkɔ leke nuwo yi ɖoa keŋ gbɔe no sɔ yi Yesu Kristo ƒe ŋkume la, ela xɔ atu Yesu ƒe ʋua ebalɛ zɔgbezɔgbezɔgbɔe eyɔna dɔ abiwo vɔa nya abi kae woxɔ, nukawoe dzɔ, fikae abiawo so kpɔa ŋkaɖedzi bena Mawu la vɛ nuwo ne wotsã ahaya le ame kpagbewo dome loo. Akpe, akpe. Eye ali veviɖe mi do la nya be anyigba dzi aka ɖeɖea ele afi sia afi, ele asuwue, ele dɔme, ele afi ɖe kpekpe. Nenye be woatɔ manɔe mea, mi mate ŋu do ka ɖeɖe nyuie ɖe kpekpe kuɖo mia ŋutɔ ɖokui alo le asuwue alo dɔwɔƒe alo afi ɖe kpekpe o. Ta Mawu nekpe ɖe mia ŋuti loo. Amen. Amen. Ke hã mi la yi edzi

Be lɔlɔ̃ ke ŋutie wòna be ƒome lia, ne ba wɔe be dɔ, ne ba yedza no wɔe be dɔ, ne ba te ŋu yi míabe subɔsubɔ ƒewo, míaƒe dɔwɔƒewo kple míabe dukɔa kpata ƒe ŋgɔ yi. Papa, mí do wò ɖe dzi bobobobo be na wò ya wò gba le dɔa dzi, wò gba le nufiɔfia dzi le amewo be luvɔ me. Eye mí gba da akpe nɔ ɖe egbetɔa ta. Mí ga sɔ edɔwɔƒea de asiwò me, kple dɔwɔla kpata de asiwò me. Papa, wò ŋutɔ do ŋusẽ wo. Woame nu veve, ebla ali dzi na wo be na papa edo aƒe edzi yi. Ti kɔkɔe na wò papa de ŋkeke nyui ata le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amen. Ne ame ɖe be ya yɔ mi abiɔ nu gɔmesese se la, ela te yɔ mi le sɔzan dix

Mawu Ŋusẽkatãtɔ nenɔ kpakple mí. Ɛ̃, mísɔ kpɔtsia sɔ wu nu leke be Yehowa Mawu ŋutɔ neve mia nu le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amene.